Консуни, кем микән ул Консуни? Консуни һәм аның дуслары. Алдагы сериядә. Эй, балакаем, тиздән терелерсең. Консуни! Артыгыздан борым! Бигрәк әкрен маташасың! Бабам үзен менә ничек хис итә икән? Ашыкмаган очракта Дөньяның матурлыгына игътибар итәсең. Әйдә, шушы конфетләрдән авыз итик.

Ә, шулай дисеңме? Әйе, абыйның чиләгәне бар. Моннан соң да ышанмасагыз, белмим инде. Ә, алайса мине тешләсәләр, мин әверелә башлыйм әллә? Алай ук тиз түгел. Өс тешләүдән соң гына үзгәрешләр сизә башлыйсың. Булмас! Әйе. Күр әле кем кайтты. Күңелле булдымы? Әйе! Кан, кан, кан. Әнием, Хлоега ни булды? Аны коңгыз тешләгән. Нинди? Кайгырма, төзәлер. Черки генә ул. Йә, тамагың ачтымы? Капкалап аласыңмы? Әйдә. Сеңлемнең убыр булуын теләмим. Алай ук тиз түгел. Өс тисләүдән соң гына үзгәрешләр килә башлыйсың. Ни булды сиңа? Хәлең ничек? Сәю! Хлоега безнең ярдәм кирәк! Ни турында сөйлисең син? Хлоена Ширки тагын ике тапкыр тешләсә, ул убырга әйләнә. Белеп әйтәсеңме? Әйе! Сәю, әгәр Хлой үзгәрә башласа, әнием ачуланыр. Ихтимал. Без моңа ничек комачаулый алабыз соң? Берәр ысулы булырга тиеш бит. Нинди? Белмим шул. Бик әйбәт. Әнием! Әу, кызым. Убырны туктатыр өчен ни кирәк? Сәер сорау. Убырлар сарымсак яратмый. Чынлапмы? Әйе. Әнием, кечкенә бит ул. Ничек ярдәм итә алсын? Бәлки алар исеннән куркадыр? Кызым, Хлоены карап торырсың әле, яме? Әлбәттә! Хлоя, ни эшлисең син? Ни эшлисең син? Йә, йә, елама, кызым. Мин булышмакчы гына идем. Янымнан бер черки дә очып уза алмас. Әйе, алар якын килергә курка. Кызкайлары! Сәлам, әтием! Кемнең туңдырма ашыйсы килә? Минем туңдырма ашыйсы килә. Аңлашылды. Алайса үзем ашап бетерәм. Туктап тор, ашама. Хлоя, бер генә минут монда утырып тор, яме? Хәзер киләм. Сею, син монда күз колак бул. Яхшы. Ә, әтием, убырлардан ничек сакланырга икәнен беләсеңме? Кызык сорау бирдең әле син. Яктылык. Чынлапмы? Әйе. Убырлар караңгылык ярата. Алар шуның белән билгеле дә. Тукта, нишләп сорыйсың әле син? Сөйләсәң озак. Гафу, Күз колак була алмадым. Булмас, бер генә тешлисе калды. Барда яхшы булыр. Без сыю белән аны булдырмабыз. Ышан миңа, мин сине яклармын. Кара әле. Әтиең сиңа убырлар буенча киңәш биргән иде бит. Әйе, биргән иде. Бер фикерем бар. Безнең янга һич берәү якында килмәс. Кәефең яхшы. Эшкә керешик. Әйе. Киләсе сериядә. Хм. Аның белән берни дә булырга тиеш түгел. Син минем яклымы? Ә? Ә? Әнә ул! Яктылык! Ул аңардан курыкмый! Куркырга тиешме? Ай-ай, батарея утырды! Сэйо, утны кабыз тизрәк!

Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде.